Hemmä salam, siz bilen Owazow we täze ýylda täze zatlary öwrenmäne wagt doldy. Näme öwrenýäs diýip soraýaňyzmy? Elbetde Photoshop öwrenýäs. Ilki bilen interfeýsini öwreneris, ondan soňra gurallary öwreneris we gurallary öwrenenden soňra bolsa haýran galdyryjy suratlary döretmäne başlarys. Şonuň üçin hökman suratda senem Suratlary abrobotk etme gowuryan bolsaň suratlary gowuryan bolsaň kanala agza bol jaňjagaza bas elbetde laýk unutma sebäbi biz müň agza tarap barýas indi bolsa dowam edýäs. Photoshop öwrenmezden öňçe ilki bilen photoshopyň özüniň nämedigini bileliň. Ee, Wikipediýa girip gözleseňiz, Photoshop Adobe Incorporate tarapyndan döredilen suratlary üýtgetmek üçin programma üpjünçiligi. Ýagny köplenç Photoshop rastrowy grafika bilen işleýär we ýöne vektorny grafika bilen işlemek üçin hem gurallary bar. Vektorny grafika we rastrowy grafikaň nämedigini biraz salymdan düşündirjek. Indiki sorag Photoshop nirden alyp bolýar? Ee, ilki bilen Adobe.com-a girersiňiz we Photoshop-y şol ýerden satyn alyp bilersiňiz. Hawa, Photoshop tölegli programma. Aýna töleg töläp ulanyp bilersiňiz. Ýöne hemmämiziň bilşimiz ýaly ikinji usuly bar. Skachýaýt, download ýa-da ýüklemek. Diýip Photoshop ýazýaňyz Google ýa Safari, Opera tapawudy ýok, islendik brauzere we şol ýerden öz kompýuteriňize ýükläp alyp bilýärsiňiz. Köp wersiýalar bar. Indiki soraw Photoshop üçin nähili kompýuter gerek? Häzir ekranyňyzda Photoshop-yň 2021 Photoshop üçin gerek minimal trebowaniýeti, ýagny minimum gerek bolan kompýuteriň güýji diýsegem bolýar. Hawa Photoshop häzirki wersiýalarynda işlemek üçin e, birinjiden hem siziň prosesoryňyz güýçli bolmaly, ikinjiden hem operatiwny paýmediňiz köp bolmaly. Azyndan 8 GB bolubildiginden 16 ýa-da 32 bolsa hasam gowy. Sebäbi ondan az bolsa dürli görnüşindäki suratlary redaktirlänizde, ýagny üýtgedenizde dürli görnüşindäki ýalňyşlyklar ýüze çykyp bilýär. E, kompýuteriňizdäki doňup biler suratyňyz e, ýükläniňiz ýa-da import eksport edeniňizde dürli görnüşindäki ýalňyşyklar ýüze çykyp biler. Şonuň üçin oňary bildigiňizden kompýuteriňiz näçe güýçli bolsa, şonça gowy. Doly maglumaty Adobe.com girip alyp bilýäňiz. Indiki sorag Photoshop haýsy wersiýasyny ulanmaly? Internete girip seretseňiz, Photoshop-yň gaty köp görnüşi bar. CS5, CS6, CC 18, 19, 20 we şuňa meňzeş gaty köp görnüşi bar. Şolaryň haýsyny ýüklemeli, haýsyny almaly? diýen sorag öýe çykýar. E, bilşimiz ýaly islendik programmanyň versiýalary bar we şonuň näçe versiýasy ýokary saldygy saýyn dürli görnüşdäki funksiýalar köpelýär. Şonuň üçin menden size maslahat, oňar bilseňiz Photoshop-yň soňky versiýalaryny tapyň. Soňky görnüşlerini tapyň. Sebäbi CC5-de, CC6-da gaty köne versiýa baryp 2000 Bäş, iki müň altynjy ýyllar ýadyma düşmese, e, ýyl üýtgäp biler, bu ýadyma düşenok anyk, ýöne köne wersiýalaryny ulanmajak boluň. We iň soňky sorag Photoshop haýsy dilde ulanmaly? Men Photoshop öwrenen wagtym iňlis dilini öwrendim. Kurslar geçenimde iňlis dilinde geçdim. YouTube-da Ýöne fotoşoby ulanamda men rus dilini ulanýan. Näme üçin? Sebäbi maňa rus dili amatly. Köplenç men islendik programmany, islendik öwrenen zatlaryň ählisini rus dilinde öwrenýän. Size maslahatym siziň öz bilýän diliňizde fotoşoby skaçat ediň ýükläň we öwreniň. Sebäbi dil üýtgän ýagdaýy bilen ýöne knop basylýan knopkalaryň ýagdaýy şol ýerde durýar. Mysal üçin File import etjek bolsaňyz şu ýerde iňlis dilinde import rus dilinde import türk dilinde bilemok nämedigini ýöne gysgaça aýtsak fotoshowy özüňiziň gowy bilýän diliňizde öwreniň indi bolsa ýaňky ýokarda belläp geçdim ýaly wektorny we rastry grafikaň nämedigini düşündirip geçeýin wektorny grafikany diýenimde belli bir surat wektorny surat alsak we şony ulaltsak şonuň hili peselmeýär. Näme üçin peselmeýär? Sebäbi wektorny grafika gurlanda, döredilende liniýalar, ýagny çyzyklar birikdirilýär. Çyzyklar birikdirilende wektorny görnüşinde birikdirilýär. Doly maglumaty elbetde internetden gözläp tapyp bilýärsiňiz, ýöne men gysgaça maglumat berýän sebäbi Siz şol haýsy grafikada işleýändigimize düşünmeli. Indi rastr grafika seredenimizde sag tarapda ulaldanymyzda şol kružogy, dograjygy hili peselýär. Näme üçin peselýär? Sebäbi e, rastrow grafika pikseller görnüşinde kwadratny pikseller bilen düzülýär. We şol pikseller näçe köp bolsa, hili hem ýokary bolýar. Pikseller az bolsa hili pes bolýar suratyň. Doly maglumaty Google-dan gözläp okap bilýärsiňiz. Indi bolsa Photoshop-yň içine gireliň. Photoshop ýükläniňizden soňra, ýagny skatiýat edeniňizden soňra giren wagtyňyz, birinji gezek giren wagtyňyz täze Photoshop-da iki müň ýigrimi birde şuny ýaly görnüşindäki akno çykýar, ýagny Windows çykýar. Siziňkide başgaça bolmagy mümkin. Eger şu ýere sozdada bassak, ýene şablonlar çykýar. Bu şablonlar näme gerek? Bu şablonlar biziň iş ýerimizi düzmek üçin. Nähili razmerde bolmaly, näçe pikseli bolmaly? Mysal üçin, dile internet, e, web üçin diýipdir iňlis dilinde, mobil, film, grafika, foto, peçat. Birnäçe görnüşleri bar. Ine mysal üçin bärde web-e geçeliň we Full HD format saýlalyň, ýagny 1920 1080. Meň ekranymym şeýle, siz bolsa öz ekranyňyzy bilýän bolsaňyz, öz ekranyňyz boýunça ýazyp bilýäňiz. Sebäbi bärde islendik sanymyzy ýazyp bilýäs. Mysal üçin 1890 diýip bilýäs, ýa bolmasa 1900 ýaňky ýagdaýymyz diýip goýup bilýäs gysgaça aýtsam. Soň bärde esasy saýlamaly zadyňyz piksel. Ýagny piksel bolanda bilşimiz ýaly her bir ekranda pikseller bar. Pikseller boýunça suratlar, hemme zatlar piksel boýunça düzülýär. ekranlarda. Siziňkide mysal üçin santimetr diýip duran bolmagy mümkin ýa düým diýip duran bolmaly. Siz şony piksel görnüşine geçirmeli. Soň bärde montažny oblost siziňkide ýok bolmagy mümkin. Bar bolsa-da öçürip bilýäňiz şu wagt gerek däl bize. Orientasiýa näme? Orientasiýa e, dikligine mi ýa-da keseligine göz öňüňize getiriň. Wordda-da albomly format bar, Soň knižny format bar. Şony ýalyk şol gorizontalny saýlaň. Soň adyny ýazalyň. Biziň proýektimiz. Mysal üçin example diýip goýalyň men. Siz islän zadyňyzy ýazyp bilýäňiz. Soň razrşeniýe diýende ýaňy aýdyp geçişim ýalyk her bir piksel, her bir düýmde 72 sany piksel ýerleşýär şu wagt. Peçat edil surat zat peçat etjek bolsaňyz üç ýüz görnüşinde üç ýüz piksel ýazylýar. Başga wagty ýetmiş ku ýazylýar. Standart diýsegem bolýar şol. Soň bärde swetowy režim svet e, režim RGB RGB diýende bilşimiz ýaly red green blue ýagny gyzyl gök gyzyl ýaşyl gök reňkden dünýädäki ähli reňkleri ýasap bolýar. Sifrowy reňklerde. Siz şoň üçin şu wagt e, RGB saýlaň, RGB Ýogsa bärde başga görnüşdäki formatlaryny saýlap bolýar. Bu şol bitrate, bitrate barada biraz soňra gürrüň ederis.

Biz şu wagt ak faýl alyň, hemme zady ýazdyk, adymyzy ýazdyk, soň sozdada batýas, basýas, ýagny new ýa-da create iňlis dilinde. Basanymyzdan soňra sizi haýran galdyrjak ullakan bir topar sanalyk düşnüksiz menýular, paneller çykýar. Howwa başda giren wagtyň şeýle gözüň Çaşýaryn. Nirde näme zat hiç kim bilenok. Howlukmaň, hemme zady ýuwaş-ýuwaşdan öwrenýäs. Girenimizden soňra siziň ilkinji etmeli zadyňyz ýokarda seretseňiz faýl redaktirowaniýa izobraženiýa siziňkide iňlis dili bolsa faýl redaktirowaniýa soň image layers we tekst gidip durýar şu ýere seretseňiz window ýagny okno geçýäňiz soň raboçi sreda saýlamaly

Bilşimiz ýaly Photoshopda sloýlar bilen işlenýär, ýagny gatlaklar bilen işlenýär. Ine bu gulpjagazy görýäňiz? Bu gulpjagaz näme etdi? Bu gulpjagaz men şu wagt şu biziň fonumyzy üýtgetjek bolsam, süýşürjek bolsam, süýşürtmeýär maňa şol. Eger gulpjagazy aýyrsam, soň süýşürsem, men fonum süýşýär, ýagny sloý süýşýär gatlak. Men sloýumy süýşürenden soňra şahmatny doska ýalap, şul ýerde görýäňiz, şahmat doska meňzeş zat dur. Bu näme? Bul şul ak ýerinden daşary ýeri sahnit edenimizde, ýagny mysal üçin PNG formatda sahnit etsek, şul ýeri görünmän galýar. Galan ýeri görünýär. Soň indiki ýene bir zady seretmegimiz gerek. Çep tarapa seretsek bur topar gurallar bar siziňki şeýle bolup durmagy mümkin ine beýle bassaňyz şeýle ulaldyp ýa-da kiçeltip bolýar we men şuny ýok aşak çeksem ýörite aýratyn aýryp bilýän we yzyna goýup bilýän çep tarapa basyp dursam bu instrument peremyşleniýa ýagny süýşürmek guraly. E, gysgaltmasy klawiaturada iňlis harpy V, V harpy bilen. Ýa-da orsça M harp klawiaturada. E, nädip işleýär? Ýaňy görşümiz ýaly, men slowy açdym. Instrument saýladym guraly we çep tarapa basyp dursaňyz, eýle beýle süýşürip bilýäris. Islendik ýere goýup bilýäris. Men yzyna gaýtaraýyn. Indiki Ýene bir gural bilen tanyş edeýin sizi. Gaz içgin premogolnik ýagny gönüburçluk gönüburçlugy saýladym. Indi mysal üçin sag tarapy bassaňyz, belli bir instrumenti guralyň üstüne ýörüp sag tarapy bassaňyz saýlap bilýäs. Bu ýerde bir topar gurallar bar, entek olaryň nähili işleýändigi aýratyn gürrüň ederis. Ýöne häzir bize gönüburçluk gyzykly. Ine men göni burçlugy saýladym we çep tarapy basyp durup süýşürýän, ýagny ulaltýan ramkany we goýberýän. Şu wagt hiç zat görnenok, diňe ramkajyk çykdy, sebäbi premougoýlynyň reňki ak. Şonuň üçin ony üýtgetmek üçin bärde sag tarapda gör seretsek zapolnit diýip dur. Şoňa basýas, ýaşyla basýas. Ine ýaňky döreden premougoýlygymyz, ýagny göni burçlygymyz. Indi göni uruşlygy hem indi V harpy bassaňyz eýle beýle basyp saklap süýşürip bolýar. Ine bärde sloýlarda, ýagny gatlaklarda ikinji sloý çykdy, premougoýnik diýip. Men göni burçluk diýip ýazyp goýun bäri. Göni burçluk. Göni burç diýip goýun. Düşnükleri ýaly. Aşakdaky ýaly background, ýagny arka reňki diýip, arka suraty diýseň hem bolýar iňlis dilinde background. background belledim. Ve backgroundy süýşmezlik üçin. Yani men şu wagt myşka bilen degip gitsem hem süýşer eýle beýle. Şony süýşmez ýalyk men gulplap goýun. Indi süýşürjek bolsam görşümiz ýalyk süýşürip bilemok. Slowy saýlan ýagdaýymda da süýşenok. Ýöne gönüburçlygy saýlasam süýşürip bilýär. Indi üns berseňiz men gönüburçlygy süýçüren wagtym rozowy çyzyklar çykýar. Üns berip seretseňiz şeýle rozowy çyzyklar çykýar. Bu çyzyklar näme etýär? Bu çyzyklar belli bir zady merkezi ýerleşdirjek bolsaňyz, şo boýunça hereket edip, mysal üçin, X oky we Y oky boýunça hereket etdirjek bolsaňyz belli bir zady, şondan hereket edip bolýar. Indi Klawiaturada Shift-i basyp saklap, hemem çep sag knopkany basyp, gönüburçlugy çepe ýa saga çeksem, eýläbelä gymyldaýar. Ýöne men myşkany ýokary-aşak etsem hem, ýokary-aşak etsem bolsa, ýokary-aşak gidenok. Bu belli bir ok boýunça hereket etdirmek üçin Shift-i basyp saklaýaňyz we çep knopkany basyp durup, eýläbelä süýşürip bilýäňiz. We men Shift-i goýberip, Ýokary-aşak etsem, soňam ýene eýläbeýlä gymyldatjak bolsam, diňe ýokary-aşak gymyldaýar. Belur ok boýunça we diagonal boýunça hem şeýle. Shift basyp saklasaňyz, diňe diagonal boýunça hereket etdirip bolýar. Eýläbeýlä edip bilemzok. Indi sizi ýene bir gural bilen tanyşdyraýyn. Redaktirowaniýa girýäs. Soň bärde transformirowaniýa i masştabirowaniýa basýas çep knopkany. Görşümiz ýaly ele-bele süýşýär entegem gön uruşlygymyz. Ýöne men gön uruşlygy kiçeldesim gelýär. Nädip kiçeltmeli? Belli bir burçuny eritýäs. Çep ýa tapawudy ýok. Dört burçuny eltip bilýäs. Eltip Çep knopkany basyp ulaldyp, süýşürip ýa kiçeltip bilýäs. Men şeýleräk etjek mysal üçin. Soňam şeý şu ýere goýjak. Ondan soňra men gönügurçlugymy kwadrat ýakylacak ýa-da kwadrat etjek gözüm bilen primýerni. Şeýleräk men shift basyp saklap süýşürsem proporsionalny däl süýşýär. Ýaňy proporsionalny süýşüp durdy. Hemme tarapy birmeňzeş süýşýärdi.

islendik e, üç ýüz altmyş gradusda aýlap bilýän sere ünsürip seretseňiz gradus hem çykýar ine bärde ýokardaky panele serediň indi ýaňy men şeýle basyp sakladym bize men mysal üçin toşny Kyrk bäş gradusda goýjakda men. Men gözüm bilen edip bilýän ýöne Mysal üçin, on kyrk bäş bütin ondan bir boldy. Maňa kyrk bäş gerek mysal üçin. Şonuň üçin näme etmeli? Şu ýere basýas, minus kyrk bäş diýip ýazýas. Enter basýaňyz. Ine, göl kyrk bäş gradusda premougoýny kyrk bäş gradusda öwrüldi. We ýüz segsen gradus diýsek, ine ýaňky öňki ýagdaýyna gelýär. Indiki Redaktirowaniýe transformirowaniýe dowam etýäs. Naklon diýä. Naklon näme etýär? Naklon belli bir nokady basyp durup ýokary ýa aşak çeksek belli bir y ýa-da x ok boýunça figuramyzy kiçeltýär ýa-da ulaltýar. Ine, beýle süýşýär, beýle süýşýär. Men şeýleräk goýaýyn. Soňam beýleki burçuny hem şeýle süýşürjek diýen mysal üçin. Soň ýene transformerine girýär. Iskajenie diýär. Iskajenie näme etdi? Iskajenie ýaňky guraldan tapawutlykda diňe iki ok däl-de islendik tarapy süýşürip bilýärsiz. Iki diňe iki ok boýunça däl, iki islendik tarapy süýşürip bilýärsiň. Görüşmeli şeýleräk goýup bilýän, şeýleräk goýup bilýän. Soň ýene girýär. Perspektiwa diýer. Perspektiwa näme etýär? Perspektiwa iki oky biri-birine süýşürip bilýäňiz, deňine. Hökman surat iki ok süýşýär. Ortak ok süýşürseňiz bolsa, görşüňiz ýaly şeýle süýşýär. Şeýle goýalyň ine. Soň redaksirowaniýe. Iň soňky gural görkezjegim deformasiýa. Deformasiýa näme etýär? Deformasiýa Belli bir nokat alýas. Çeksek, adyndan belli bolşy ýaly, figurany deformirowat etdi. Şeýleräk. Çylşyrymly figurany ýasap bilýäs indi biz. Has çylşyrymly. Ýaňy ýönekeý figuralary ýasadyk. Indi çylşyrymly nämä meňzeýär? Bilemok. Kommentariýada ýazyň. Nämä meňzänine. Baýdakmy ýa-da ýassykmy, saçakmy? Bir zatlara meňzedi özä. Şeýle goýýas. Men sloýda ýene saýlaýyn. Soň mysal üçin ýene çep tarafy basyp durup liniýany saýlaýyn men. Klawiaturada U saýladym. Liniýa çekjek men mysal üçin. Liniýany göni çekjek bolsaňyz, mysal üçin 45 gradus ýa 90 gradus boýunça çekjek bolsaňyz, shift basyp saklaýaňyz we liniýaňyzy çekenden soň shift basyp saklap, süýşürseňiz diňe bir ok boýunça ulalyp giçelýär. We ýokarda seretseňiz zaliwka bar. Ýagny reňki, reňkini gök etjek men. Soň obwodka daşynyň aýlawy. Aýlawynam aýlawynam gök etjek.

Bu ýerde näme zat üns bermeli siz? Photoshopda sloýlar bilen işlänizde Napoleon torty göz öňüňize getiriň ýa-da gatlakly peçeri göz öňüňize getiriň. Şeýle gatlak-gatlak bolup işli gatlak-gatlak bolup sloýlar gitdi, ýagny layersler. Men mysal üçin backgroundyň aşagyny geçirsem liniýany ýitip gitýär. Sebäbi biziň backgroundymyz, ýagny ak polotnomyz, iş ýerimiz liniýadan ýokarda ýerleşýär. Yza getirýän we bärde şu gözjagara seretseňiz men şeýle-de ýitirip bilýän. Ony udalit etmedim men, ýöne wagtlaýynça ýitirip goýdum. Indi surat ýasadyk. Suraty nädip çykarmaly? Ýagny nädip sahnede etmeli? Faýla basýaňyz, faýl. Soň bärde sahnede etdik ak. Shift Ctrl S diýä, gysgaça klawiatura boýunça. Iňlis dilinde Save as diýip durýar. Basýaňyz. Burta ine şu ýerdäki formatlarda özüňize gerek bolan sahnede etjek formatyny saýlap bileňiz. Mysal üçin JPEG bar, Photoshop format bar. Photoshop formady ine şu. Photoshop formaty şu. Bundan başga da e, bu PDF ýalňyşdym. Ine Photoshop formaty PDF, bu PDF format. PNG format bar, Pixar formaty bar, Photoshop RAW diýen olam bar, programma. E, misal üçin men jpeg saýlaýan. Ady example. Sahrenit etýän. Men öň bir ýere sahrenit etdim. Hawa, men täzeden sahrenit etjek. Bu ýerde şuny ýaly kiçijäjik okno çykýar, window çykýar we faýlyň razmerini saýlamaly biz. Nähili kaçtwda bolýar? Iň ýokary kaşit etsek, razmeri hem ulalýar, iň az etsek, razmeri kiçelýär. Ýöne kaşitde peselýär. OK basýan, iň ýokary dereje etjek. Sahrent etdim. Şu ýerde ýene bir zat aýdyp geçmekçi. Mysal üçin, entek bu tanyş däl bu gural bilen biz, ýöne men çyzaýyn. Mysal üçin, belli bir çyzgy çyzdym men. Indi mysal üçin şeýle çyzdym. Ýalňyşdym diýeli. Şol ýalňyşymy Nädip yza gaýtarmaly? Ýalňyşyňyzy, mysal üçin, belli bir ýalňyşan bolsaňyz, bir zat nädogry eden bolsaňyz, şony düzedesiňiz gelse, yza gaýdasyňyz gelse, Ctrl Z basýaňyz, yza gaýtýar, ýene Ctrl Z basýas, ýene yza gaýtýar, ýene Ctrl Z basýas, ýaňky ýalňyşymyz ýok boldy. Indi men ýene täzeden çyzaýyn. Men hemmesini yzyna gaýtarjak däl-de, diňe ýaňky eden işimi yzyma gaýtarjak. Şoň üçin näme etmeli? Onda Alt Ctrl Z basýaňyz. Bir gezek aýyrýar ýaňky işimi yzymy eden zadymyzy. Ýene bir gezek bassam ýaňkyny yzyna getirýär. Ine üns berip seretseňiz, häzir men bulary aýraýyn. Redaktirowaniýa girsek, ine atmenit diýär. Ctrl Z ine Ctrl Z de bassaňyz ýaňky ýaňky aýdan zadym edil şu ýerde de bar. Eger klawiaturadan edesiňiz gelmese şu ýerden basyp etip bilýäňiz. Ýöne klawiaturadan etýämiň sebäbi işimizi çaltlaşdyrmak üçin. Görşümiz ýaly Photoshop gaty uly gurallary bar. Ýöne biz bu gurallaryň diňe iki jesigine seretdik. Indiki wideolarda häli gaty köp gurallara serederis. Mysal üçin, bärde entek kist bar, karandaş bar, zaliwka bar, lupa bar, tekst bar. Garaz, aýt sanasaň, sanabermeli. We ýokardaky entek aknolara seretmedik biz. Şonuň üçin hökman suratda kanala agza bolýaňyz, jaňjagaza basýaňyz, laýk goýýaňyz we dostlaryňyza ugratýaňyz. Jaňjagazy hökmany basyň sebäbi jaňjagaz YouTube size täze wideo çykandygyny habar berýär. Indiki wideolarda bolsa has hem gyzykly sapaklar garaşýar. Bulikçe bolsa Photoshopda esasy interfeýsi gysgajyk öwrendik. Indiki wideolarda has içgin öwrenip başlarys. Şonuň üçin köp sag boluň, geljekde görüşýänçäk!